א גוטן מארגן, א גוט יאהר, פרשת ויגש מיטוואך, מיטוואך פרשת ויגש, וואס א שיינע חנוכה ס'איז געווען, און אורות וואס איז אראפגעקומען, נעכטן האב איך געפילט ממש, כ'האב נישט געוואוסט וויאזוי כ'האב עס קענען מאכן היינט, אבער דער אייבערשטער ברוב ברחמיו וחסדיו האט מיך געגעבן די צוריק די כוחות בזכות די אלע ווייטעמינען וואס כ'האב גענומען מיט די רעבעצענ'ס עדווייס. יעצט היינטיגע שיעור איז נתנדב געווארן דורך ישיבת עסק התורה דלפיית אפרים שלום בן רחל, איך האב גערעדט מיט דעם איד אין שפיטאל זייער הנאה געהאט, כ'האב זעהט חנוכה גערעדט צו אים אויפן טעלעפאן, שאלה האב איך היינט שיינעם שאל, די מיוזיקל נאוטס וואס איך האב באקומען פון הערשי וויינבערגער א לאנגע צייט צוריק, ס'איז געווען, זיי האבן געווען ערגעץ דאכט זיך מיר ביי א חופה צו ווי. איך האב אנגעהויבן אביסל קאלט, האט ער אראפגענומען פון זיך די שאל און ארויפגעלייגט אויף מיך, זאג איך ניין נעם נישט, זאגט ער דאס איז דיינס, נאכדעם האב איך עס געוואלט צוריק געבן פאר אים, זאגט ער ניין ס'איז א מתנה, האב איך דא א מתנה, מוזיקאלישע נאוטן פון א מוזיקאלישע איד ר' הערשי וויימעגער, אבער איך דארף עס שוין נישט האבן יעצט, האב איך געוואלט ווייזן, שוין, און איינער האט מיר געזאגט אז מ'דארף נישט מאכן די אלע ספאנסערס, גיי גלייך צו די צו דיינע מעשות, ס'אמת איך וואלט געקענט באשטיין, אבער איינער מוז דאך צאלן די טויגליכע פאר די וואס ארבייטן נישט גאר שווער, סאו טאמער ס'דא איין נדבן וואס איז גרייט דא צו באצאלן פאר די חודש פאר די יאר, און מ'זאל נישט דארפן צוקומען צו די טעגליכע ספאנסערס, זיכער גוט, מ'קען דאס אויך טון. חוץ פון דעם ס'איז א גרויסע זכות, למשל דער איד אפרים שלום הערכל, ער האט זיך זעענט ארויסגעקומען פון שפיטאל זיין געזונט און שטארק, אז מ'זאגט דער נאמען דא, כ'האב שוין געהערט פון מענטשן וואס האבן געזען גרויסע גרויסע זאכן, זיי האבן געזען גרויסע זאכן דא. נישט ווייל ס'איז די, ס'איז ווייל אזויפיל אידן לערנען דעם חק. נעכטן פון דא האב איך געגאנגען פארקוקן, כ'בין אריינגעגאנגען צו א מסיבה אין בלומינגראוו פון א מוסד, קול אריה, זיי האבן געזיצן צוזאמען מיט די בחורים ביזן, ביזן אויס, מ'האט שוין כמעט נישט געקענט דאווענען מנחה. נאכדעם בין איך געלאפן צו א חתונה, א חופה פון מיין מחותן, מיין ברודער'ס מחותן, און און כ'האב געזינגען ביי די חופה דארטן, קול מבצר איז מיין קול, געשריגן, אבער איך האב זיי געזאגט אויפן פארקערט זאגן זיי סגייט מיך נישט אן אונז דארף ווי דאונט ניד יור קאלד ווי ניד ווי דאונט ניד יור בעקעטשע אונז דארף מען דיך אקעי איך איז איך און געס וואט האט מיך סורפרייזט האט מיך געגעבן די ערשטע צוויי ברכות האסט שוין יא האסט שוין יא נישט די שטימע קענסט דיך שוין יא צוגיין צום עמוד האב איך געגאנגען די צוויי ברכות און געפילט זייער גוט טענק יו ווערי מאטש. אוי ריי פי הגפן ומלך אוי ריי מלך לעולם שהכל פון דארטן בין איך געגאנגען צו בין איך געבליבן אין די חתונה אביסל און דעם האב איך געהאט נאך א עבודה עפעס א יום הולדת און בקיצור בין איך געגאנגען שלאפן שפעט איינס זייגער אויסגעמוטשעט, אויסגעשוויצט פון הי פיבער, אבער ברוך השם, רעין אר שיין, סנאו אר ווינד, גארנישט קען אונז נישט אפהאלטן פון די דעילי יום חק יומי. יעצט גייען מיר אריין דייווען גלייך, יעצט האבן מיר נאך זאכן וואס איך וואלט געוואלט זאגן, אויב יא, איך וועל דערמאנען אינמיטן, די פידבעק פון נעכטיגע שיעור פון ר' משה'לע די חזן איז גאר שטארק. אפילו איך ווען איך ווען איך קוק עס איבער נאכאמאל קאסט מיך עס טרערן. עיין שם. זאגט די הייליגע תורה פרשת ויגש מיטוואך. יהי די ר' צבי יוסף ועתה און יעצט ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני זאל דיין קנעכט, ער מיינט צו זאגן איך, זאל זיך אריינזעצן אנשטאט דעם יונגל אלס א קנעכט, איך ווער דיין קנעכט. זאגט רש י יעשנו עבדיך לכל דבר אני מעלה ממני, אויב ווילסטו א קנעכט, איך בין בעסער ווי דעם דעם קליינעם טשיקן וואס דו האסט גענומען, ער וועט זיין פאר דיך סתם אזא, עס וועט דיך קאסטן דאס, איך בין שטארקער לגבירה און למלחמה, און איך וועל דארפן מיך אויפהאלטן, איך קען זיין א באדיגארד און א שמש. איך קען דיך באדינען, איך האב איך האב אסאך מער קוואליפיקעישאנס, נעם מיך ענדערשען. אין אנדערע ווערטער, ס'איז זייער ס'איז זייער אוממעגליך ס'זאל סיבלייבן די סיטועשאן אזוי ווי ס'איז יעצט, איך אן און יעצט, יטב כאן עבדך חלף איליימא עבדא לריבוני, ואיליימא ישיג עמך הוי, והנער יעלה מעכב דער ברודער זאל ארויפגיין, די קינד זאל ארויפגיין מיטן ברודערס אהיים. פארוואס? כי איך אל אל אבי, וויאזוי קען איך ארויפגיין צו מיין טאטן, והנער אינני איתי, און דאס קינד איז נישט מיט מיר, פן אראה ברעה, טאמער וועל איך זען דעם שלעכטס אשר ימצא סביבי, וואס וועט באטרעפן מיין טאטן ווען ער וועט געוואר ווערן אז דאס קינד איז נישט דא. אין אנדערע ווארט, ער לייגט אראפ, ער דיסקרייבט די גאנצע מעשה וויאזוי עס האט גענומען יארן, ווילאנג ער האט קאנווינסט זיין טאטע ער זאל לאזן אראפקומען בנימין, ער האט געהאפט, און ער האט געגעבן אזויפיל געראנטיס אז ער גייט אים צוריק ארויפברענגען, און דאס ערגסטע איז געשען יעצט אז ער גייט נישט ארויף קומען, איטס אימפאסיבל, וויאזוי קען איך ארויף קומען און אים זאגן דאס ער גייט גלייך שטארבן? יוסף זעהט ווי וואלנערעבל ווי יהודה וויינט זיך אויס צו אים דא, און ממש ער קומט דא אן צו א מצב פון ער ער זעהט ווי ער נעמט זיך אן פאר זיין ברודער'ס, א זאך וואס ער האט נישט געזעהן די לעצטע מאל ווען ער האט אים געזעהן, ממש ער גרייט זיך צו הרג'נען פאר יענעם, דאס האט ער נישט געזעהן פאריגס מאל, האט ער פארשטאנען אז די ברודערס האבן געלערנט א שטארקע לעסן פון די פריערדיגע מעשה, און זיין קליינער ברודער בנימין באקומט די טריעטמענט וואס ער וואלט בכלל נישט באקומען דעמאלטס, און איז געווען זייער זייער עמאושענעל אזוי ווי די פסוק זאגט. אגעין, מען דארף פארשטיין דאס אויכעט, אז ווען אונז לערנען די עמאושענעל סטאריס, פאר אונז איז עס מורא'דיג עמאושענעל, ווייל אזוי איז עס, א קינד, א טאטע, א ברודער, אבער אונז דארף מען אויך פארשטיין אז די אלע זאכן זענען געווען ביי יעדע מענטש, מיט יעדע מענטש וואס איז געשען זאכן איז עס העכערע זאכן, יעדע מענטש, א מענטש גייט דורך א שוועריקייט, ס'איז העכערע זאכן, א מענטש גייט, ער איז עמאושענעל, ער האט געטראפן זיין טאטע נאך א לאנגע צייט, ס'איז העכערע זאכן, ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך דאס, ס'ווערט געפירט פון אויבן, דאס איז נישט קיין קלייניגקייט, על אחת כמה וכמה ביי די שבטי ק, איז אלעס מיט א קלארן חשבון, וויאזוי די אידן זאפן אנצוקומען און וויאזוי עס זאל אנקומען, נוצט דער אייבערשטער די טבע, וואס הייסט עמאושענס, מיט די אלע זאכן, דער אייבערשטער נוצט די איידיע פון בענקשאפט פון א קינד פון א טאטע, ער נוצט די טבע צו קענען מסבב זיין אז עס זאל אנקומען, דער זאל זיין דא און דער זאל זיין דארט און ער זאל בעטן דאס און ער זאל בעטן דא, אנצוקומען אלעס אלעס אלעס זאל אנקומען צו וואס אונז גייען אנקומען צו, צו ביאת המשיח, די גאנצע זאך אראפ אין גלות ארויף אין גלות אראפ, אנצוקומען צום אני ה'. דא קומט מען צו אין קאפיטל מ ה פסוק א', ולא יוכל יוסף לספיק, יוסף האט זיך נישט געקענט איינהאלטן לכל הנצבים עליו, צו אלע וואס שטייען פאר אים. ער האט זיך געשעמט פון די אלע פרעמדע דארטן, ער האט געוואלט נאר האבן די ברידערס לעבן זיך, והעיקר האט ער גערופן הוציא, גייטס ארויס כל איש מאי אולי, אלע פרעמדע מענטשן גייטס ארויס פון דא, זאגט דער פסוק ולא עמד איש איתו, עס איז נישט געווען קיין איין פרעמדע מענטש מיט אים, ביז ודאי יוסף אל אחיו, ווען יוסף האט זיך מתוודה געווען, האט זיך אנטפלעקט פון זיינע ברידערס, ולא יכול יוסף לאיש חתנו. לכל לקיים און אלע איצט אלע זענען געשטאנען דארט נקרא און האט אויסגערופן אפיקי כל אנשים א לוויה אלע מענטשן גייטס ארויס פון דא ולא קם אנש א מייל עס איז נישט געווען קיין איין פרעמדע מענטש דארטן מיט אים כדת ידע יוסף לאחיו ווען יוסף האט זיך מודיע געווען ער האט זיך באוואוסט און אנטפלעקט פאר זיינע ברידערס ויתן את קולו בבכי און ער האט אויסגעבראכן א געוויין. נישט סתם א געוויין, א קליינטשיגע געוויין וואס איז שטיל, נאר אזא הויכע געוויין און הויך אויפן קול האט געכליפערט און ממש געמאכט אזעלכע קולות און יללות אז וישמעו פרעה וישמעו מצרים, די מצרים האבן געהערט, דא גייט עפעס פאר, וישמע בית פרעה, און די ברודערס פון פרעה, די משפחה פון פרעה, די הויזגעזינד פון פרעה, האט עס געהערט, אזוי ווי רשי זאגט וישמע בית פרעה, ביתו של פרעה, די הויז פון פרעה, וואס הייסט די הויז? די הויז געזונט, כלומר, א ווארד אויף זיינע קנעכט און בני ביתו און זיין משפחה, ועיין זה לשון בית ממש, דאס נישט מיינען אז די הויז, מארגן קומען זאגן אז ס'איז געווען א נס, די נס, די הויז האט געהערט, די הויז האט נישט געהערט, די מענטשן האבן געהערט דארטן, אלא כמו, אזוי ווי מ'זאגט בית ישראל, בית יהודה, דא, ביז היינט, ביז לעצטנס האב איך געליינט דאס, וויאזוי ליינט מען דאס? ווער קען ליינען די נעקסטע ווארט? משנה ד, ב ל, אזוי ווייט אזויווי איך האב געמיינט אייביג. ביז ווילאנג איך האב געהאט די לעצטע לעצטע יאר אזויווי איך נעם דאך אלעמאל טריפס מענטשן אהער ארום און ארום, האב איך גענומען מענטשן צו פראנקרייך קיין טרוי דארט ווי רשי ליגט. דארט ווי רשי ליגט ווייסט מען נישט פונקטליך, מען ווייסט בערך, די שטאט ווייסט מען עטליעסט. און דארטן איז דא א פלאץ וואס הייסט די הויז פון רשע, זיי רופן עס מייסאן דע ראשער, מייסאן דע, די הויז פון, דאס איז מייסאן דע, וועגן דעם זעסטו אז די שטרעכעלעך איז נישט ביי די לעצטע, געווענליך די שטרעכעלעך איז צווישן די, צווישן די לעצטע צוויי אותיות, דא איז עס צווישן די צוויי, פארדעם, ס'איז צוויי ווערטער, מייסאן, די שיען איז א סיען, מייסאן דע, נאר מ'האב איך שוין, איינמאל כ'האב עס שוין געזען, האב איך געזען ס'איז דא א ס'איז געווען א אייזקרים סטאר וואס האט געהייסן מיי סאנדי דזשעלאטא, וואס מיינט די הויז פון אייזקרים, אדער מיי סאן דע שאקאלאד, די האוז אוו טשאקלעט. סאו מיי סאן דע, איי מיך האב עס געכאפט האב איך געזען אסאך מאל מ'זעט רש י די ש ן, מען פארמישט זיך מען גייט גלייך צום ש ן, משנה דע. סאו משנה דע איז געווארן מיי סאן דע, און כ'האב אזוי הנאה געהאט פון דעם, ווייל ס'איז געווען פונקט דעמאלטס ווען כ'האב עס כ'האב געוואלט אריין, כ'האב געעפנט א חומש דעמאלטס, ווייל כ'האב געוואלט זעהן ווי קען איך כאפן עפעס א בלאז און אראפברענגען פאר די, פאר מיינע טוריסטס צו ווייזן די פרענטש, ווען אונז גייען ווידער קיין פראנקרייך. און כ'האב פונקט געעפנט דעמאלטס א חמש חומשי תורה, ס'איז אנגעקומען צו די פרשה, כ'זעה משנה ד, כ'הער וואס הייסט משנה ד, האוז אף, און אקעי, און דעמאלטס האב איך, האב איך אויך געטוהן, כ'האב געזוכט די אלע זאכן ווי מ'גייט גיין, געמאכט רעזערוועישאנס, און געמאכט אפוינטמענטס און געמאכט די פלאן און די איטינערערי, און איך האב געזען דאס האב איך געמאכט א אויסגעשניטן דאס אין מיין איטינערערי בוק, איך מאך אזא בוקלעט ווען מען פארט מאך איך אזא בוקלעט מיט די איטינערערי יעדן טאג ווי מען גייט גיין, האב איך חשוב היינט גייט מען גיין צו באסאן די רשע האב איך אויסגעקריצט די רשע אין פרשת ויגש ווי מען זעט משנה דער בעל א. מיין סנדע. על כּל פּנים, לאָמיר נישט אַװעקפֿליִען פֿון װאָס גײט פֿאָר דאָ. ויאמר יוסף. האט יוסף געזאגט צו זיינע ברידערס, כ'האב געשריבן אפאר נאוטס דא, כ'האב עס געשריבן אינמיטן דרייוון, סאו כ'קען עס נישט געהעריג ליינען, זייטס מיר מוחל. ויאמר יוסף אל אחיו. יוסף האט געשריבן צו זיינע ברודערס, אני יוסף, דאס איז די מאמענט, דאס איז דאס, עטס קענט זיך פארשטעלן, ניין מען קען זיך נישט פארשטעלן, אויב מען קען זיך פארשטעלן אז מען קען זיך פארשטעלן, די ברודער שטייען דארטן, זייער בלוט באבלט, וואס גייט דא פארקומען, אונזער טאטע איז נישט קיין אויסהאלטן, וואס גייט מען טון, מען האט שוין געפלאנט, די מדרש זאגט אז זיי האבן געווען גרייט יעצט צו נעמען גאנץ מצרים און וועט גיסן אין בלוט, און אויב וועט מען נישט אויסקומען, וועט גאנץ מצרים וועט.

און מ'איז געווען גרייט דא, יהודה און נפתלי געלאפן פון אלע זייטן גענומען שוין געלייגט איבעראל, וויאזוי? מעזשמענטס, און איינע פון די שבטים האבן געקענט אזוי שנעל געבן א מיט א שווערד א שנייד איבער אז די קאפ איז געבליבן נאך אויפן פלאץ, אזוי שנעל איז ער געווען. ס'איז דא אין ארץ ישראל איז דא עפעס א, וויהייסט עס נאר, א מארשל ארט. מארשל ארטס וואס זיי ברענגען נאך צוריק, זיי זאגן אז די אז די שבטים איז געווען די ארידזשינעל מארשל ארטס, זיי האבן געקענט אזוי שנעל, זיי האבן געהאט אזעלכע שנעלע הענט, אזעלכע שנעלע פיס, און אזעלכע געווירע, זיי האבן געקענט טוהן און נעמען אוועק צוואנציג מענטשן אויפאמאל, און זיי גייען צוריק און זיי לערנען עס אויס, זיי האבן קלעסעס, זיי לערנען אויס צו גיין צוריק, זיי זאגן אז די וואס די מארשל ארטס וואס די טשייניזע האבן איז נאר, עס איז א משל נאר צו וואס די שבטים האבן געקענט. זיי האבן געהאט א וועג ווי זיי האבן געקענט, אזוי ווי די מדרש פארציילט. זיי נעמען פון די מדרש, און זיי עפלייען עס, און זיי לערנען עס אויס פאר פאר מענטשן. אבער דא זעט מען אז יוסף זאגט פאר זיינע ברודערס, אלעס גייט זיך טוישן יעצט ווען איך גיי ענק זאגן צוויי ווערטער. עס זיי דען ער וויינט. פאריגס מאל ווען ער האט געוויינט האט ער זיך באהאלטן זיין פרייוועט רום, איז ארויסגעקומען אויסגעוואשענע הענט, אויסגעוואשענע אויגן. יעצט זעהן זיי, דער קעניג וויינט. וואס גייט דא פאר? און נאכדעם זאגט ער ארויס קליפעדיגערהייט, אני יוסף, איך בין יוסף, העוד אבי חי, מיין טאטע לעבט נאך. די פסוק זאגט די ריעקשאן פון די ברידערס, ולא יכל אחיו לענות אותו, די ברידערס האבן אים נישט געקענט ענטפערן, כי נבהל הוא מפניו, זיי זענען געווען אזוי דערשראקן, קודם כל האבן זיי מורא געהאט, וואס גייט ער טון יעצט? אוי מיי גאש, ער איז דא יעצט, ער ווייסט וואס צו האבן געטון פאר אים. זיי האבן נישט פארציילט פאר קיינעם אבער ער ווייסט. מיין טאטע ווייסט נישט, ער ווייסט יא, ער איז די איינציגסטע וואס ווייסט. וואס גייט ער יעצט טון? אונז זעהן מיר דאך שוין אז ער האט אונז געפייניגט ביז יעצט. ער האט אונז געשיקט די בריוו, ער האט אונז אזוי געטארטשערט ביז יעצט. וואס גייט ער יעצט? ער האט אונז געטון גוטע זאכן אויך, עס האט מיך זייער קאנפיוזד. וואס גייט יעצט געשעהן? און אויך וויבאלד דא האט ער נישט געזאגט אני יוסף אחיכם, די ענקער ברודערס, מורא געהאט אז איך בין יוסף, נו נו, עטס וועטס כאפן יעצט, יא, שפעטער די נעקסטע פסוק זעט מען שוין ווי ער זאגט אני יוסף אחיכם, דעמאלטס האב איך זיך בארואיגט, אה, סאו האלט זיך נאך אלץ ווי א ברודער, אה, סאו איז די ספורנו זאגט דאס, און די כלל יקר זאגט, העודם חי, ער האט געפרעגט, ער האט שוין פאריגס מאל געלעבט, געפרעגט צו מיין טאטן לעבט נאך צו נישט,

איר דארפט עס איבערקוקן נאכאמאל ווייל איך האב עס געשריבן זייער אומקלאר דא. אבער שכוח, שכוח, די בחורים זיי האלטן יא קאפ. איך, אזוי ווי איך האב געזאגט פריער, מיר אזוי אזוי שווער געווען נעכטן זיך אנצוגרייטן און זיך אנגרייטן בשעת'ן דרייוון, האב איך ביי יעדע ביי יעדע געלייגט אויף סעלף דרייוו און געקוקט אריין, און אזוי געצייכנט און געשריבן און געלערנט. ס'איז ממש געווען מסירת נפש ממש. כ'האב באקומען טאקע א מעסעדזש אויף אויפן אויפן האטליין האט מיך איינער געזאגט. כ'ווייס נישט, כ'מיין, עס איז א מורא'דיגע זאך, נאר אמאל ווייסט איך, מ'דארף מורא האבן אז ספעשל יעדע ווען מ'גייט אין די כלים, אז ס'קען זיין אז די צד הטומאה מישט זיך אריין, אבער אזוי ווי כ'האב געהערט אז דו מוטשעסט דיך ארום מיט דעם, און ס'איז נישט אזוי גרינג, קומט נישט אן, ווייס איך אז ס'איז מיט די צד הקדושה, און ס'איז דא אידן וואס ווייסן היינט וועגן די צד קדושה, אבער ברוך השם, כ'האב הנאה געהאט צו הערן דאס, אז די מוטשענען איז נישט קיין שלעכטע זאך, נאר ס'ווייזט אז דאס איז די צד הקדושה, און ברוך השם.

ער האט אלעס צוגעהערט, יעדע שיעור, און איך האב וואו, אפילו איך הער נישט יעדע שיעור, איך זאג עס נאר, און דערנאך האט מיך איינער געזאגט אז זיין טאטע איז שוין סעווענטי סיקס סעווענטי סעווען, ער זעט מען זיצט מיט אים ביי אים אין די ארבעט יעדן טאג און ער הערט צו, און ער האט זיך צעוויינט צו אים און ער זאגט אים, דו ווייסט אז איך לערן שוין דעם שיעור, איך לערן שוין חק פאר פערציג יאר זאגט ער. דער איד זאגט, ער לערנט יעדן טאג פאר, ער זאגט ער לערנט עס יעדן טאג. זאגט ער, אבער דאס מיט אזא געשמאק, ווי איז ער געווען ווען איך בין געווען א קינד, אזא מין רבי וואלט איך הנאה געהאט, וואלט איך מיט געהערט, איך וואלט אויסגעהערט יעדעס ווארט. Wow, כ'בין, I felt very humbled. עניוועיס, כ'על נישט מאריך זיין צופיל מיט די אלע זאכן, באט כ'וויל נאר סתם ארויסברענגען פאר די מענטשן, די אלע מענטשן, ספעציעל פאר די מענטשן וואס זיי העלפן ארויס, אז אזעלכע גרויסע זכות, ווייל דאס איז א. עס איז ממש ווי וויילד פייער. יעדן טאג האב איך נייע מענטשן, יעדן טאג מענטשן זיי ווערן געוואר, און אדרבה, ווער עס קען פארשפרייטן, לייקן, און קאמענטירן, און נאך מער, אינטערעסאנטע זאכן, ווער עס קען שרייבן אין די קאמענטס, אויב מען האט א קאמענט אין פראנט פון זיך, פון וועלכע שטאט דו הערסט עס אויס. פון וועלכע שטאט הערסט עס אויס? אינטערעסאנט, ווייל איך באקום מעסעדזשעס, אבער יעדעס מאל איך באקום א מעסעדזש פון איינעם, איינער האט מיך געשיקט נעכטן הער דאס אויס פון רב שייעלע קערעסטירער'ס קוויטל שטיבל. מורא'דיגע זאך. ער זיצט ביים צדיק אין שטוב און ער הערט צו חקל ישראל. מורא'דיגע זאך. ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף איך בין יוסף העודר וחי צו דערלעבן דעם טאטע ולא יחלה אחיו ללענס בו כי נבהלה מפניו. ואמר יוסף אל אחיו אנא יוסף איך בין יוסף העד כאן אבא קיים ולא יחילי אחיי לעשו ויסעי פסגם. רייז בהילי מקדמיה. ויאמר יוסף אל אחיו, יוסף האט געזאגט פאר זיינע ברודערס, געשו נא אליי, גענענטערט זיך צו מיר, ויגשו, און זיי האבן זיך גענענטערט. ויאמר, ער האט געזאגט, אני יוסף אחיכם, איך בין ענקערע ברודער יוסף, אשר מכרתם אותי מצרימה, וואס איר האט מיך פארקויפט, ער האט זיך מיך פארקויפט דארט אין מצרים, דאס האט ער נאר געזאגט יעצט, ווייל קיינער איז נישט געווען דארטן, ער האט דאך נישט געוואלט זיי פארשעמען פארנט פון די מצריים, דא האט ער זיי געזאגט, זאגט דער אור החיים הקדוש, אז ער האט זיי געגעבן א סימן אז ס'איז טאקע ער, אז וואס? ווייל קיינער ווייסט נישט דאס, איך זאג ענק יעצט א זאך וואס קיינער ווייסט נישט, א פרעגער טאטע ווייסט נישט, איך וועל ענק זאגן יעצט, געס וואט? יעצט האט מיך פארקויפט, ס'איז טאקע דו, און נאך מער, אפילו זיי האבן נאך געווען נאך אומגלויבליך דארטן, שטייט רשי אז זיי האבן עס געזען, ער איז א דזשאמפער צוריק, האט ער זיי צוריק געוויזן, ער האט זיי גע, די מדרש ברענגט אז ער האט זיך געבעטן זיי, ער האט זיי געוויזן אז איבן פאר די פעמילי, דעמאלטס יענע צייט האט נישט יעדער איינער זיך געמאלעט, ס'איז געווען א, נאר א אידישע זאך, חוץ די שכמ'ס חברה וואס מיט זיי האט מען אויסגעהארגעט, סאו האט ער געוואלט ווייזן פאר זיי, אונז זעמער, איך בין פארט פון די פעמילי אז ווער וואלט, קיינער וואלט נישט געטון אזא זאך און זיך געשניטן, מיוטעלעיטעד עפעס אין זיין גוף, סתם אין די וועלט אריין. סאו דאס איז א סימן אז איך בין חלק, איך בין דיין ברודער. מורא'דיג אז עט דעט פוינט די ברודערס האבן זיך געמוזט ציפן, זיי האבן נישט געקענט גלייבן, וואס? דו ביסט און דו ביסט א. זיי האבן ריעלייזד אויך אז זיי האבן זיך געבוקט פאר אים, די אלע חלומות איז אמת געווארן, און עס איז, אונז קען מען זיך נישט משיג זיין וואס איז פארגעקומען. ואמר יוסף לאחיו קריבי כאן לבושי קריבי, זיי האבן זיך גענענטערט, ואמר זיי האבן געזאגט אנא יוסף אחיך, איך בין דיין ברודער יוסף. ווייסט ווער? די זאבינטע און יוסי למצרים וואס עס וואס עטס האטס מיך פארקויפט, זאב און אבא, זאב און אחי, די ברידער האבן מיך פארקויפט בתרי זיזה, צוואנציג שקל, חד גד יא, חד גד יא, וואס עטס יא מצרים, עס האט מיך פארקויפט דארטן אין מצרים, וואו אינמיטן די דראמא דארף מען עס ווארטן יעצט, מארגן גייען מיר צוריק קיין מצרים, יעצט גייען מיר אריין צו נביא, נביא האט אנגעהויבן נאך א נייע נביא, און דא פארציילט אונז די, דאס איז שוין נישט קיין חלק פון הפטורה, אבער עס גייט ווייטער אין נביא יחזקאל, ווי דער באקומט א נביא, ער באקומט יעצט א נביאה, אז עט די ענד אוו דעיס גייט זיין א גרויסע מלחמה, דא ווערט פארציילט די מלחמה פון גוג און מגוג. בן אדם, מיין קינד, מענטשעלע, מענטשעלע, סימפא ניחא על גוג ארץ המגוג. יעצט פאוקוס, איך גיי יעצט רעדן וועגן גוג, פון לאנד פון מגוג, מסי ר' משך, די האר פון די עלטסטע פון די פעלקער פון משך ואת יבל, איז ער אויך א. ונבוא אליו, און זאג נביאה אויף אים, ואמרת, און דו זאלסט זאגן, כה אמר השם אלקים, אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט, הנני אליך, גוג, מסי ר' משך ואת יבל, איך וועל שיקן מיין צארן אויף דיך, גוג, די הארן די עלטסטע פון משכת יובל, ושואב ואבטיחו, און איך וועל דיך ווילד מאכן, ונשאתי חכם ברכיך, איך וועל געבן אייזענע רינגען אין דיינע באקן, וואס הייסט? ווען א חיה וויל נישט גיין, לייגט מען אריין אזעלכע אייזערנע זאכן אין די באקן, און אזוי שלעפט מען אים ער גייט, און דעמאלטס גייט ער, און אזוי גייט מען זיי זיי זאלן. זאלן נישט וועלן עכט מלחמה האלטן אויף ארץ ישראל, באט מיט אריין לייגן וועט זיי אריינפארסן זאלן קומען מלחמה האלטן אויף ארץ ישראל. יוצאי סיעות ח א און איך וועל דיך ארויסציען ואת כל חייליך מיט דיין גאנצע מיליטער, סוסים מפורשים, פערד און רייטער, לבשי מכלול כולם, אלע וועלן זיין אנגעקליידעט מיט די שענסטע קליידער, קהל רב צנום ומוגן, די גרויסע איינזאמלונג באוואפנט מיט אייזערנע און לעדערנע פאנצערס, תפסי תופסי חרבות כולם, אלע וועלן האלטן שווערדן, ס'הייסט די וועפנס וועלן זיין דיירעקטעד אויף די שווערסטע וועג, וועט ער ווייטער פאראייס, די פעלקער פון פאראייס וואס איז איראן, כוש וואס איז אפריקע, און פוט, און ווער איז פוט? ווער איז פוט? האסט א פוט פאספארט? וועלקאם טו פוט! דאָ מיר קען פֿערט, אַרז איז װאָס? אַ פֿערטע, אַ פֿערטל, אַ פֿערטל. איתם, די אַלע פֿעלקער װעלן זײַן מיט זײ, כּולם מגן וכּובֿא, אַלע װעלן זײַן באַװאָפֿנט מיט פּאַנצערס און מיט אײַזערנע היטלעך. גומר, וכל אגפיו, די מדינה גומר, דאס זאגט שוין יא תרגום ווער עס איז, קוק אריין, אשוי זעהן, בית טויגארמא, ירכא סיי צפון, ועל כל אגפיו, די מענטשן פון פאלק טאגראמא וואס וואוינען אין צפון אלע ארומיגע עמים רב מיטאך, פול מיט פעלקער וועלן קומען מיט דיך, גוג, צו מלחמה האלטן אויף ארץ ישראל, דא תרגום, גומר בכל מה שריצוהו, מדינת גרממיא, דזשערמעני, גערמאניע וועט קומען דא, אלעס פארציילט מען שוין דא. היכון! גרייט זיך אן, ואוכל לך אתה וכל קהליך און הקהלים עליך, און גרייט אן פאר דיך און פאר אנדערע מיליטער און די גאנצע איינזאמלונגען וואס האבן זיך פארזאמלט אויף דיר, ויהי צלם למשמר און דו וועסט זיין פאר זיי א היטונג, אזוי ווי ביי מלחמה שטעלט מען אוועק שומרים צו היטן די שונא זאל נישט אנפאלן. גרייט דיך אן אויף דעם, ס'קומט א מלחמת גוג און מגוג. לאמיר לערנען משלי. גאנץ אט דערמאן איך מיך נאך זאכן וואס איז געווען נעכטן. דארט האט מען געהאט קאלמי שווארץ ביי די חתונה דארטן, און ער זאגט מיך יעדע שיעור האלט ער מיט, איך האב געמיינט ער וועט מיך נאר מאכן פילן גוט, האב איך געזען ווי ער האט מיך געזאגט דיטעילס, מיך איבערגעזאגט ווערטער פון דעם און פון יענץ, זאכן וואס איך האב שוין פארגעסן איך האב געזאגט, האט ער געזאגט, wow, די הערסט טאקע אויס? איך זאג יא, איך פאר זיך צום דזשאב אהין און צוריק, הערט זיך עס אויס עס איז שוין געווארן אזא העלטי אדיקשאן אז איך איך פלעג איך זאג יעצט אז איך גיי ארויף אויף מיין דעיס קומט נאר שיעורים אויף און אמאל פלעגט זיין ניגונים ס'האט זיך אויפגעהערט מיט ניגונים עס קומען נאר שיעורים ס'איז שרעקליך ווייל אז אינגער מוז הערן ניגונים סאו נאך אביסל האסטו אנהויב צו הערן ווי הייבט זיך זאגט די משל ער האט אנהויב צו זינגען שוין זאגט די הייליגע משל איד קאפיטל איד פסוק כב. סאו דער שלמה המלך רעדט דא די עיקר פון די חילוק צווישן די צדיק און די רשע. כסף נבחר לשון צדיק, די לשון די צונג פונעם צדיק ער ווייסט וויאזוי צו, רשי זאגט שידע להוכיח, און ס'איז אזוי ווי אויסדערוועלטע זילבער, אבער לב רשעים כמעט, ס'איז קוים הארץ, לב רשעים כמעט, ס'איז קוים, ער ער ער ס'פעלט אים חכמה. ממילא די הארץ פון די שועלים פארנעמען גאר ווייניג פון די תוכחה פון די פון שטראפרייד, זיי קענען נישט פארנעמען סאו זייער הארץ די ראנג געין די די לוז שפתי צדיק יראי רבים די ליפן פון צדיק יראי איז די לשון פון פון פאשענען שפייזן רבים סאו אז אז מען הערט אויס א צדיק וואס ער רעדט קען מען אסאך געינען פון דעם ער פאשענט אויף די די אבילים און די טיפשע מחסל לייף מיט די מיט די חסרון פון זיי פון זייער הארץ ס'פעלט זיי חכמה ווייל זיי הערן נישט צו צום צדיק ווי מיר סי זיי שטארבן אוועק מיינט צו זאגן אז זיי דעי דעי דאונט ליוו לייף ווען מ'רעדט לעבן רעדט מען פון די די אלטימעט לייף נישט פון די לעבן דא דא קען זיין זיי האבן אפשר א זיסע לעבן אפילו באט די לעבן פון די חיי עולמים די אמת'דיגע לעבן האבן זיי נישט זיי שטארבן אוועק פון דעם ווייל זיי הערן נישט צו דאס ליסטן האב נישט מורא הער צו אביסל העסט זעהן אז די קענסט געינען אזויפיל עטערנעל לייף ספיריטשול פלעזשער. ברכת השם היא תעשיר. די ברכה פונעם אייבערשטן היא תעשיר דאס מאכט רייך, ולא יוסיף עצב עמה. און ער דארף נישט מער זיך פלאגן מיט דיר ווען ער האט די ברכות פונעם אייבערשטן. זאגט די חתם סופר, געווענליך איינער האט א מנה דארף ער צוויי, ער האט הונדערט דאלער דארף ער צוויי הונדערט דאלער, ער האט צוויי הונדערט דארף ער פיר הונדערט דאלער, ער האט א מיליאן דארף ער צוויי מיליאן, מען האט הונדערט מיליאן דארף מען א ביליאן, אזוי זעט מען אז אייביג אזוי גייט עס מיט געלט, אבער ווען דער אייבערשטער געבט א ברכה פילט ער אזוי רייך און אזוי סעשיעטעד אזוי זאט אז ער דארף נישט ער לויפט נישט נאך נאך נאך ער פילט ווי ער איז סערספייד ולא יוסיף עצב עמו, עצב איז דאך די אלע דאגות פרנסה, וויאזוי הייסט עס נאר מוסיף.

וואו מ. אקעי, ס'חוג א. סאו איינער פון די מפרשים, כ'דענק שוין נישט ווער האט געזאגט, אבער איך האב עס געשריבן זייער אומקלאר, כסחוג לכסיל, אזוי אזוי נעטשרעל ווי איינער וואס צעלאכט זיך, ס'איז נעטשרעל, ער געט זיך א, ער לאכט, עס איז נישט געפלאנט אז איך, יעצט גיי איך לאכן, הי-הי-הי-הי-הי, הא. ס'נאר פלוצלינג גייט ער קומען ארויס, הא לאכט. אזוי. אזוי פלאנט אזוי זיין זינד זיין פלאנט ער זינד ער פלאנט נישט קיין זינד זינד קומט אים אזוי אונטער אזוי וחכמה לאיש תבינו און איינער וואס איז פארשטאנד וואס טוט וואס טוט זיין חכמות איינער וואס האט קליע איינער וואס האט בינה איינער וואס האט מים ודבר בתוך דבר צו אים קומט חכמה נעטשרעלי מגורס ראשו היתה והיא אני. די ציטער פונעם רשע פון וואס ער האט מורא, דאס קומט אויף אים, די תאוות צדיקים היטן און די גליסטערן פון צדיק געבט אים דער אייבערשטער, כעבור סיפו ועין ראשו, און עס גייט אריבער א שטורם ווינט, שוין מער נישט דא דער רשע, ער ווערט פארשניטן, וצדיק יסוד עולם, דער צדיק איז די זויל פון די וועלט, און עס בלייבט פעסט, און אויף דעם בלייבט די וועלט, די וועלט שטייט אויף אים, און די כ'מיין די גרא זאגט אז די פסוק גייט ארויף קיין וואוירס צופיל ווי איין רשע איז דאס די מבול, ווי צדיק איז צד עולם איז, נוח איז א ביג צדיק, נוח איז געווען די צדיק ווי צד עולם וואס אויף דעם איז די וועלט איז געשטאנען. זאגט די הייליגע משנה, יעצט גייט מען לערנען בבא מציעא פרק א', עס גייט אונז צוריק ברענגען אין חדר, כיתה ו' מיין איך. יא ווען האבן געווען שניי מאכט דארט אלעס? כדי וואו ז. זאגט די הייליגע משנה שניי מאכט דארט אלעס אויב צוויי מענטשן האבן אנגעכאפט א טלית אין די פרינדזשעס פון די טלית זיי האבן זיך געקריגט זעהן מיר אני מצא סיור ער זאגט איך האב עס געטראפן און זעהן מיר אני מצא סיור און דער זאגט איך האב עס געטראפן אדער זעהן מיר כולו שלי דער זאגט די גאנצע איז מיינס און זעהן מיר כולו שלי און דער זאגט ניין דאס גאנצע איז מיינס איז להלכה ז יישוב אשר אין לו פה פחות מחציו ער זאל שווערן אז ער האט נישט פון דעם ווייניגער פון העלפט, וזה יהיה שוב שאלה בחזמינקציה און ער זאל שווערן אז ער האט נישט פון דעם ווייניגער ווי העלפט, וואס ביידע איז אמת, יא, ביידע טענה'ן אזוי. די חלוקי ווען מען זאל עס צוטיילן. זאגט די משנה, זה אומר שלי, כולו שלי, וזה אומר חצי שלי. איינער זאגט די גאנצע איז מיינס, דער אנדערער זאגט ניין נאר האלב איז מיינס. איז הוא אומר כולו שלי, דער רב זאגט די גאנצע זמן די ישועה זאל עס שווערן שאין לבא פחות משלושה חלקים, ער זאל עס זאל שווערן אז ער האט נישט פון דעם דריי חלקים ווייל די אנדערע די אנדערע חלק וואס יענער האלט אז ער האט האלב דארף מען דארף מען שווערן האלב והוא אומר חצי שלי און דער וואס זאגט אז האלב פון דעם זמן די ישועה שאין לבא פחות מרביע ווייל ער מיז שווערן האלב פון זיינס זה נוטל שלושה חלקים דער באקומט א דריי פערטל פון דא קומט דער דריי פערטל רעקל. ס'צוריק געבן מיט א לאנגע רעקל, דער געהאלטן אזוי און אזוי, ער באקומט די דריי פעטע רעקל. וזעיר נוטה לוי און ער באקומט א פערטע רעקל, די קליינטשיגע די קורצע פיצי רעקל אויך. זאגט דער משנה בית, הוי שניים נחו נגע על בהמה, צוויי האבן געריטן אויף א ביים משה הוי אחד רוכב ואחד מנהיג, איינער איז גע האט געריטן און איינער איז געגאנגען און געפירט די בהמה. זה אומר, איינער זאגט, כולה שלי, די בהמה איז אינגאנצן מיינע, זה אומר, כולה שלי. זה ישוב אשר אין לו בה פחות מחצי, ער זאל שווערן ער האט נישט ווייניגער ווי העלפט, וזה ישוב אשר אין לו בה פחות מחצי, און דער אנדערער זאל שווערן אז ער האט נישט האלב ווייניגער ווי העלפט, ווען כלו קומט זאל צוטיילן, בזמן שהם מודים או שיש להם איידעם, ווילאנג, אויב זענען, בזמן ש, אויב זענען ביידע מודה אז די קלייד אדער די בהמה באלאנגען צו ביידע. אוי, שיש להם עדים, זיי האבן עדות וואס זאגן אז ס'באלאנגט צו ביידע, חלקה און בלא שוויה קען מען עס צוטיילן אן דעם וואס מען מאכט א שוויה. משנה ג', היה רוכב על גב בהמה, איינער האט געריטן אויף א בהמה וראה את המציאה, און ער האט געזען אויף די ערד א מציאה, ואמר לחבירו, און ער זאגט פאר זיין חבר, תנו לי, תנהו לי, געב עס מיר, נטו לו, האט עס גענומען, ווארום איינער זאגט, נע, אני זכיתי בה, זכה, הפקר זוכה, קונה, ער האט עס, ער האט עס זוכה געווען. זיך אבער האט טאקע זוכה געווען אין מן שנתן לה אויב ווען ער האט עס געהאט געבן צו אים אמר האט ער געזאגט אני זכיתי בו תחילה איך האב קודם גענומען זכי' פון דעם לא אומר כלום האט ער גארנישט געזאגט ווייל דעם וואס ער הייבט עס אויף האט ער עס קונה געווען יא דאס הייסט קנין משיכה ווען א מענטש זאגט דאס איז קיינעם נישט געב עס מיר ער הייבט עס אויף דאס איז מיינס ווייל מיט משיכה האט ער יא. משנה ד', רעות המציאה, איינער געזען די המציאה אויפן פלאר, ונפל עליה און איז אראפ געפאלן אויף איר, די בא אחר והחזיק בה, און א אנדערער איז אנגעקומען און האט די מציאה גענומען, זה שהחזיק בה, דער וואס האט גענומען זוכה בה האט זוכה געווען, רעות, אויב איינער געזען. זיי, די מענטשן, רודפ'ן אייך א מציאה, לויפט נאך די מציאה, וואס איז, ווי למשל, וואס איז, וואס לויפט מען נאך, וואס קען מען נאכלויפן א מציאה, א ר' צבי שאווער, זיי לויפן נאך א הערש, וואס איז צובראכן זיין פיס, זיין פיס קענען נישט לויפן געהעריג, א ר' גזלת שלי פרחי, אדער טויבעלעך וואס קענען נישט מאכן שפריען, זיי כאפט מען אזוי, און די הערש אדער די טויבעלעך זענען אריין אין זיין פעלד, ואמר, און דער זעער האט געזאגט, זאגסט לי שדות, מיין פעלד, האט מען זוכה געווען, אז די הערש און די טויבעלעך באלאנגען דא, עס איז מיינס, זאגסט לי, האט ער זוכה געווען. הוי צבי רץ כדרכו, אויב איז דער העשל געלאפן ווי רעגעלע וויאזוי ס'א העש לויפט, אויב שוין גאזלען מיט פריכען אז די טויבן האבן געקענט פליען, איז ער אריין אין זיין פעלד, ואומר זכסא לי צדדי, לא אומר כלום, האט ער גארנישט זוכה געווען אין דעם. משנה, האי, מציאת בנו יביט הקטנם, א מענטש'ס קינד, זיינע קינדער אדער טעכטער, די קליינע האבן געטראפן עפעס, אדער מציאת עבדו איש שפחותו הכנענים, אדער זיין עבד און שפחה הכנענים האבן געטראפן עפעס, אדער מציאת אשתו זיין ווייב האט עפעס געטראפן, ר' אלי שלא, איז די הלכה איז אז אלעס וואס איז געהערט פאר זיי געהערט פאר באבעס פארן טאטן. מציאות בנו אבי ביתו יקד עולם, אויב די גרויסע קינדער די וואס זענען שוין גדולים האבן געטראפן עפעס, אדער מציאות עבדי שפחותו עיוורים, די אידישע קנעכט אין דינסט האבן געטראפן, אדער מציאות אשתו שגרשה, זיין עקס האט געטראפן עפעס, אף על פי שלא נתן כסיבותו, כאטשיג ער האט נאכנישט געגעבן איר כסיבות, מיינט צו זאגן ס'איז נאכנישט קאמפליט געווארן געהעריג די גט, הרי שלהן באלאנגט עס פאר זיי, ווייל זיי האבן שוין נישט קיין שום ריספאנסעבילטי צו געבן פאר אים, ער באלאנגט שוין נישט, ס'געהערט שוין נישט, ער איז שוין נישט געהעריגער מאן. משנה ו', מוצא שטר א חוב, איינער געטראפן שטר א חוב, ס'הייסט נישט א שטר אז ראובן איז שולדיג געלט פאר שמעון, אם יש בהם אחריות נכסים, אויב עס איז דא אזא איינגעשריבענע אחריות פון די פארמעגן, אז אויב ריווען וועט פארקויפן זיין פעלד צו אנדערע מענטשן זאל שמעון קענען אפנעמען זיין חוב אין די פארקויפטע פעלדער, א ליען הייסט עס יא? לא יחזיר, זאל נישט אפגעבן, דארף עס נישט אפגעבן, שמעזן די פרויען מען, ווייל די בעלזן קינד נעמט עס אפ פון זיי, איין ביים אחראי איז חתום אויב עס איז נישט דא אין די שטר קיין אחריות און פון די חתום יחזיר דארף עס צוריק געבן פאר שמעון שוין איין בעלזן פרויען מען, ווייל בעלזן נעמט עס נישט אפ פון די דברי מהרש ל דרבי מאיר, חכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר, מן השבעזן די פרויען מען, ווייל בעלזן גייט עס. אפנעמען. משנה ז', מצא גוטע נשים, איינגעטראפן גוטן פון פרויען, וואס מ'האט געשריבן פאר א פרוי, משחררי עבדים אדער א שטר וואס באפרייט א עבד, יסיקה אדער א צוואה, וואס דער בעל תניא זאגט, די יסיקה איז א ווארט פון דו תהאי קיה, דו תהאי קיה, דאס דארף מען האלטן, סאו דאס הייסט א צוואה. מתנה אדער א שטר מתנה. ווי ער שרייבט אריין און געבן עפעס פאר א מתנה פאר יענעם, ושובערים אדער א שובר און זיין שטייווע געשריבן אז מ'האט שוין באצאלט די חוב, הרי זה לא יחזיר, דארף עס נישט צוריק אפגעבן, זאל ער זיי נישט אפגעבן, שאני אומר, כסיב מוה, ער האט געשריבן, ונמלך עליהם, ער האט זיך חרטה געהאט וועגן זיי, שלא ליתנם, זיי נישט צו געבן. משנה ח', מוצא איגרשים, איינער געטראפן אפשאצונגס בריוון, די איגרות מאזן אדער שפייז בריוון, א מאן חתמ'ט אויף רוב נאך האלט א טאכטער פון די פריערדיגע מאן, און איז זיך מתחייב אין א שטר צו שפייזן איר טאכטער און שרייבט אריין אליינס אין א בריוו אויף די שטר חליצה געשריבן א שטר אז זי געט חליצה און מעיין אדער א שטר מעיין ווען א יונג מיידל א יתומה אן א טאטע וכו' מאמע האט איר חתונה געמאכט צו א מאן האט דערקלערט אז זי וויל נישט דעם מאן און זי מעג חתונה האבן מיט די אנדערע אן א גט די שטר הברירן אדער שטר ברירן וואס בעלזן שרייבט א כתב פון בעש ט אז ביי א מתן תורה האבן די בעלי דינים זיך אויסגעקליבן דעם און דעם מענטש אלס דיין. כל מעשה בעש ט, אלע שטרות זענען אונטערגעשריבן פון בעש ט, א רייזער יחזור דארף עס זיי צוריק אפגעבן. מ צ האב איינער געטראפן ביי א חפיסה אין א סת אין א קהלה, אויב איז דאס בדליסק מ, אדער אין א לעדערנע פעקל, אין א לעדערנע זעקל, תכריך שעל שטרות.

זיי זענען פון דריי מענטשן וואס האבן געבארגט פון איין מענטש, יחז למלווה זאל עס טאפן צוריקגעבן צום מלווה. מוצש ת א ביין שטר נוסף האב איינער געטראפן א שטר צווישן זיינע שטרות, ואין ידעי מה טיבו, איך ווייס נישט וואס דאס איז מיט דעם. יהמיר לך תשובה ליהוי, זאל די שטר בלייבן ליגן ביי אים ביז עליונה וועט קומען, וואס עליונה וועט שוין מוזן אנטפלעקן אלע ספיקות. אם יש עמהן סומפונות, ער האט מיט זיי א שטר וואס שרייט אז שמעון האט שוין באצאלט, סא סומפונות איז אזויווי סטעיטמענטס פון פעימענטס, א קאמבינעישאן פון סטעיטמענטס

איינער בארגט א ספר תורה פאר זיין חבר, א רייזער אויב שוין איינער אחר, טאר ער נישט אוועקבארגן די ספר תורה פארן צווייטן פאסכוי, ער מעג עס עפענען וקורא בו און ליינען דעם, ובלבד שלא ימל בו בתחילה, ער זאל נישט ער זאל נישט לערנען א זאך וואס ער האט לערנט די ערשטע מאל, ווייל דעמאלטס טוט מען זיך אריין שטארק, מען בייגט זיך אראפ, מען גייט עס דורך, און דער ממילא קען מען עס צורייסן, דארף מען זייער אבאכט געבן, ער זאל נאר ליינען, ולא יקרא אחר עמו, אויך נישט, ער זאל נישט נעמען א צווייטער זאל מיט ליינען מיט אים, ווייל דעמאלטס ער שלעפט, ער שלעפט, ער שלעפט, און. ס'ווערט א גאנצע סיטועישן. וכן, אזוי אויך איז א דין המפקיר ספר חבר רצח חבירו, אויב איינער געבט צו באהאלטן א ספר תורה ביי זיין חבר, איז די הלכה אז גולה לו כל שנים עשר חודש, יעדע צוויי חדשים דארף ער עס דורכגיין, אויסצולופטערן, אז ס'זאל נישט ווערן צוגעקלעבט, ס'זאל נישט ווערן נישט פארשימלט, פסחו, ער עפנט אויף די ספר תורה וקורא בו און ער ליינט אין דעם, אם בשבילו פסחו, אויב אבער האט ער די ספר תורה געעפנט ווייל ער וויל לערנען אין דעם, אסור, טאר נישט די ספר תורה ליינען. וואס מיינט עס? שמחת עומר, דא רעדט מען בחדש, אויב ס'איז א נייעס הפטורה, שלושים יום, דארף מען סדר אויפדרייען יעדע דרייסיג טעג, ביושן און אלטערע סייעס הפטורה, שנים און חודש איז גענוג אויסצולופטערן איינמאל אין צוואנעף חדשים, ווייל א אלטע סייעס הפטורה איז שוין מער טרוקן, וועט עס שוין נישט אזוי שנעל פארשימלט ווערן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, איכות זה ואיכות זה, סיי א נייע סיי א אלטע ספר תורה, שניי מסי חודש איז גענוג, מען דארף עס אויסלופטערן איינמאל אין צוויי חדשים. אממער, אין די ברייתא האבן מיר געלערנט, השואל ספר תורה מחברו, אויב איינער בארגט ספר תורה פון זיין חבר, הרי זה לא ישלנו לאחר, פארשטייט זיך טאר ער עס נישט אוועק בארגן צו א צווייטן מענטש. פרעגט די גמרא מאי ארי ספר תורה, וואס כאפט די ברייתא מיט דווקא ספר תורה? יעדע ספר בעצם טאר מען נישט דאס טון. אפילו קאל מיללער נאמען. ס'איז דאך געזאגט געווארן ביי יעדע זאך, נישט נאר א ספר, אז איך בארג, איז ס'דאך שוין אוועק געווארן בארגן פארן צווייטן. נו, אמר רבי שמעון מלוקש. רבי שמעון מלוקש זאגט אז א גאנצע זאך מיט א גט אין תוסרו. תקן שולן רב דאן אין משנה האט אונז דער רבי געלערנט א דין, אין השואל רשאי להשל. אז איינער וואס בארגט. א זאך טאר ער עס נישט אוועק בארגן פאר א אנדערע מענטש, ווייל איינער שוכר די שול אזקער איינער וואס דינגט טאר ער נישט סאפליסן פאר דינגען ווייטער, און ס'נישט דווקא ביי ספר תורה, מ'לערנט זיך אויס דאס פון אלע אלע אייטעמס אלע זאכן, און פון די גמרא זעהט מען פון דארטן אז יעדע זאך איז די הלכה אזוי, איז אבער פארוואס זאגסטו דא דווקא ספר תורה, ענטפערט די גמרא ספר תורה איצטרך ליה, א טענה דארף מען זיך לאזן הערן דווקא די דין ביי ספר תורה, מה ייתכן איך וואלט געמיינט אז מיכאל אלי איז נישט די טייפ מצוה ממונם, א מענטש טאר נאר האבן, יא זייער גוט האסט א ספר תורה, טוה נאך א מצוה פארבארגן עס פאר נאך א צווייטן, כמשמע לאן לאט מען אונז הערן אז מען טאר עס נישט אוועק ווערן פאר אנדערע מענטשן, מען געלערנט די ברייתא פסחא און מען הייבט מען עפנט עס אויף וקרא בו מ'ליינט אין דעם מיט די געבארגענע ספר תורה, פרעגט די גמרא פשיטא האט ער פאר דעם געבארגט, ואלא למאי שיירא בניי, צו וואס דען האט ער עס געבארגט, ער זאל עס סתם האבן אין סעיף, איך בין געווארן ספר יצרי כלאי, די תנא מנסה לאזן יעדן ספר וואס זאל לערנען בלבד שלא ילמד בו מלכתחילה, אז מ'זאל נישט אריינקוקן לכתחילה און אנהייבן די ערשטע מאל צו לערנען דארטן, דאס וויל ער נישט לאזן לערנען, באט ברענגט ער שוין נאך די אנדערע חלק. וכן, פרעגט די גמרא, מ'לערנט ווייטער די ברייתא וכן אזוי אויך איז ענין המפקד את ספר תורה אצל חברים. אויב איינער געבט צו באהאלטן ספר תורה אצל א חבר גולל לו כל שני מאות החודש דארף ער עס דרייען אויף יעדע צוואנציג חדשים, פסחא וקורא באו. מען מעג ספר תורה עפענען און ליינען ער פרעגט זיך מה הווירדס לגבי ווי קומט דאס אז ספר תורה וואס אים האט אפיקורן ער האט עס ענפערט פאר זיך צו ליינען דעם פאר זיין אייגענע נוצן וסי און נאך שווער און בשבילי פסחא אויב די שומר האט ספר תורה געעפנט פאר זיך אליין צו ליינען דעם אסור טאר נישט ספר תורה ליינען פרעגט זיך הוא אמרה האט ער זיך פריער געזאגט פסחא וקורא בו אז די שומר מעגן ספר תורה יא עפענען און ליינען דעם ענפערט די גמרא הויך כומר אם כשיגון עלי, אויב בשעת ווען ער וויקלט איבער די ספר תורה כדי אויסצולופטערן פסחו וקורא בו אין די זעלבע צייט עפנט ער שוין די ספר תורה און ער ליינט אין דעם מותר מעג ער דעמאלטס ליינען אם בשבילו פסחו, אויב ער האט עס געעפנט פאר זיך אליינס פאר די אייגענע ווילן, פאר די אייגענע נוצן, אסור, איז עס אסור צו ליינען שמחת עומר בחודש בחדש שלושים יום, אז אויב ער האט זיך געגעבן צו באהאלטן א נייע ספר תורה דארף ער עס אויסלופטערן איינמאל אין דרייסיג טעג. ווייל א נייע ספר תורה ווערט שנעלער משודן ווי אלטע אויב עס קומט נישט צו קיין לופט צו דעם ביושן אויב ס'איז א אלטע ספר תורה איז שניי מיט א חודש גענוג איינמאל אין צוואלף חדשים ר' זבולון יעקב היה אומר אחד זה ואחד זה שניי מיט א חודש דארף מען אויסלופטערן איינמאל אין צוואלף חדשים פרעגט די גמרא דער ר' זבולון יעקב היינו תנא קמא ס'נישט קיין חידוש ר' זבולון יעקב זאגט די זעלבע זאך וואס תנא קמא האט געזאגט ענטפערט די גמרא אלא אימה ר' זבולון יעקב היה אומר אחד זה ואחד זה שלושים יום און ביידע איז דרייסטיג. אויב אין די משנה שטייט אבל לא ילמד בו בתחילה, מען זאל נישט לערנען א זאך וואס מען לערנט יעצט די ערשטע מאל, ולא יקרא אחר עמו און א צווייטער זאל נישט מיטליינען מיט אים, ווער בין איך אז איך פרעג א קשיא? מען האט געלערנט לא יקרא פרשה וישנה, א מענטש זאל נישט לערנען אין א געבארגטע ספר א פרשה און עס איבערלערנען נאכאמאל, ולא יקרא בו פרשה ויתרגם, אויך זאל ער נישט אין די געבארגטע ספר לערנען א פרשה און פארשטייטשן די פרשה, ולא יפתח בו יותר משלושה דפים, ער זאל נישט עפענען מער ווי דריי דפים. ולא יקרי בו שלושה בני אדם בכרך אחד, זאלן נישט ליינען דעם ספר דריי מענטשן צוזאמען, אלעס זאל נישט צעריסן ווערן, קומט דאך אויס הא שניים, אבער צוויי מענטשן כהן מעגן יא, איז דו וויסט אז וויאזוי האסטו פריער געזאגט יעצט דא אז צוויי מענטשן טארן נישט ליינען דעם, ענטפערט די גמרא אמר אביי לא קשיא, כאן דא אין אונזער משנה רעדט זיך בענין אחד, ביידע מענטשן לערנען די זעלבע ענין, קוקט אריין אין די זעלבע פלאץ ווי מען לערנט צוזאמען, כאן דא ווי ס'שטייט סיי מענטשן מעגן יא ליינען, רעדט זיך פון שניי און ים, זיי לייענען צוויי אנדערע און אויב ער לייענט דעם און ער לייענט דעם וועט נישט ציען יעדער איינער צו זיך, וועט יעדער איינער פאוקעסן אויף זיין פלאץ, וועט נישט ווערן צוריסן די ספר. זאגט דער הייליגער זוהר הקדוש. אהההה ווער געדענקט נאך די מעשה עס איז געווען די אייבערשטער געהייסן אליהו זאל אריינגיין אין יענעם הויז ער זאל עסן דארטן און טרינקען די אייבערשטער געהייסן פאר די אלמנה אז זי זאל געבן צו עסן און טרינקען נאכדעם וואס געשען איז אז אז דאס קינד איז געשטארבן דארטן און מען האט געמאכט תחי' המתים איז די אייבערשטער עס איז געווען א הונגער דעמאלטס, די אייבערשטער האט געהייסן אז די נביא זאל עסן און טרינקען דארטן, און נאכדעם וואס די קינד פון די אלמנה איז געשטארבן, איז איז איז איז געגאנגען געבעטן אז די נביא זאל מחיה מייסם זיין. סאו, פרעגט זיך א מורא'דיגע קשיא, אויב איינער טוט די רצון השם, פראטעקט דאך עס אים, ס'היט דאך אים אפ, רייט? אזוי זאגט די גאנצע סדר? גייען מיר זעהן אזוי אז דאס. תוך הזיע קומען זיי, אליהו אומר, אליהו זאגט צום אייבערשטן, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, פארוואס אויף דעם אלמנה וואס איך וואוין דארט ביי איר, האסטו געטון אזא שלעכטס אז האסט געהארגעט איר זון? בגין דקידשא בריחי, אמר ליה אליהו, דער אייבערשטער האט דאך געזאגט פאר אליהו הנה ציוויתי שם אשה אלמנה לכלכלך, איך האב באפוילן אז די פרוי זאל דיך, די אלמנה זאל דיך שפייזן, און עס שטייט דאך אז כל מנה זאנה מפרנס למען די יצטרך ליה, אז דער וואס גיבט צו עסן און שפייזט פאר דער וואס דארף עס האבן, וכל שכן ביום דקפנה, כאטש און זיכער אין א צייט פון הונגער, הוא איז אחד בעילולין חיה, אזא איינער און זיך מתייחד מיט די אילן החיים, און עס איז ווי ס'שטייט כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, און די אלע זאכן שטייט אזאלכע גרויסע זאכן אויף דעם אז מען ראטעוועט איין מענטש איז באקומט מען לעבן פאר דעם פאר זיך און פאר די קינדער, איז וויאזוי קען געשען אזא זאך? והוא הקמני הוא זאך בלא חמי ולא חמי בלא והוא הקמנה והשתא אליהו אומר יעצט זאגט אליהו. כל מאן דכיר נפשו בעלמא זכה לחיים, דער וואס איז מחיה געווען א מענטש אויף דער וועלט איז זוכה צו חיים, וזוכה לס אכ ד באילנא דחיי, און זוכה צו אנכאפן אילן חיים, והשתא אבער יעצט, שלטא אילנא דמאוסא, האט שולט געווען די אילן המוות, סטרא דרא, די שלעכטע זייט, אלא וואו אמאל האט די אלמנה די אנט פיקדאס וואס זי האט געשטעלט למייזן ליב מיך צו שפייזן, בגין כך וועגן דעם פרעגט ער הר ר יוסף פארוואס האסטו געטון שלעכטס, אזוי אויך האט משה רבינו געפרעגט דעם אייבערשטן, האסט מיך געהייסן ארויסטראגן דעם פאלק, און איך קום אן און פרעה הייבט מיך אן צו זאגן דאס און יענץ, און האלט מיך, סאו וואס גייט פאר דא? דו האסט געטון שלעכטס, פארוואס טוסטו א זאך וואס דו זאגסט מיר גייסט טון, און דו ארבעסט פארקערט דא, וואס גייט דא פאר? ואי טעמא, אויב וועסטו זאגן די ראה לא עבד לבעל נש בין קדשי בריחי, אז ס'קומט נישט ארויס קיין שום שלעכטס פונעם אייבערשטן, נאר דורך זיינע מעשים, און פארוואס זאל מען זאגן ס'איז טהרה אסור? דורך אז זי איז געקומען זי. בזמנו באנאש אוזל לימינה, ווען א מענטש טוט אלעס וואס איז ריכטיג און טוט די רעכטע זייט, דאס הייסט די רעכטע זייט איז חסד, ער טוט אלע חסד, נתירה דקדשא בריחתא דלא גבאי, איז דא א שמירה, די אייבערשטער היט אים אפ און ער געבט אים אלע פראטעקשאן, אלע שמירה, ולא יוכל סטרא אחרא לשלטו עלי, און די סטרא אחרא קען נישט שולט זיין אויף אים. והאי רעות כפי קמאי, און די שלעכטס איז זיך נכנע, ס'איז זיך מכניע פאר אים, ולא יכול שלטו און ער קען נישט שולט זיין. וכיוון דנתירא קדשא בריך איז אברי מנאי בגין די איסתפק ברע, וויבאלד די אייבערשטער'ס שמירה, איז אוועק געגאנגען פון אים, ווערט ער קאנעקטעד צו די שלעכטס, כדיין ההיא יראו, און דעמאלטס דער שלעכטס כיוון נחמה די לאו אימאניטירע, די שלעכטס זעהט אז ס'איז נישט דא קיין שמירה דא, כדיין שרד עלי, דעמאלטס איז ער שורד אויף דעם, ובזה לא שצו עלי, און ער קומט נישט צו פארלענדן, און כדיין התייב לה רשי ונטל נשמתה, דעמאלטס איינמאל ער האט שוין א אפענינג דארטן, האט ער שוין רשות, קען ער שוין נעמען זיין נשמה, און דאס מיינט הרי עשו, האסט געגעבן רשות פאר אים ער זאל טון שלעכטס. איז משה אומר למה הרע עשה, משה זאגט פארוואס האסטו געטון שלעכטס, וואס מיינט צו זאגן, די סייעוו לייען די שו ע בסתר ד ר, און זיי געבן רשות פאר די סטרא אחרא, פאר די סטרא פון די שלעכטס, למשל די לייען די ישראל זאלן שורד זיין די אידן, למה יעבור משה ווי די לייען אז זאלן זיין אינטערטעיניג פאר אים, וועגן דעם זאגט ער הרע עשה, זיי געבן רשות, הרע עשה מיינט זיי געבן רשות פאר די רע, זאל שולע זיין, דא בין איך לא מהרי אוסיף, דער חמור האט געזעהן כמה מן הון די האבען מייסן, ער האט געזעהן וויפיל פון זיי זענען געשטארבן, ואת מסרי בסתר דרא און זענען איבערגעגעבן געווארן צד רע, דאס הייסט די מלאך המוות, דורך אז זיי קומען זיי בשעתא דטוב איסר, בשעת ווען עס איז דא רחמים וחסדים, די ימינה וואס איז די רעכטע זייט וואס איז חסד, כל חיידי וכל טובי, יעדע שמחה יעדע גוטס וכל ברכיהם משתכחים, געפינט זיך דעמאלטס אלע ברכות וכולא בך שוה אי, און אלעס געפינט זיך אין א צניעות'דיגע וועג, וואס הייסט צניעות'דיגע וועג? ס'איז אין א באהאלטענע וועג, כמו דקמינא דאמרינן אז מען זאגט ברוך שם כבוד מחיסל עולם והוא בחשאי, ברוך שם זאגט מען שטילערהייט, נאכדעם וואס מען שרייט אויס קרית שמע הויעך, איז ברוך שם זאגט מען שטילערהייט, וראה זה, און די סיקרא פון דעם איז די בגין דאי כדאי אין חידה כדקא י, י, יז, כדכוכא ז. אז ס'זאל זיין דעמאלטס א יחוד ווי אזוי עס דארף צו זיין. יעצט, ער האט נאך נישט געענדיגט די גאנצע זאך דא. בעיסיקלי, זאגט ער אז די זעלבע זאך ביי אליהו, ער האט געוואלט מאכן תחיית המתים, ער האט געוואלט אים ווייזן אז ער קען מאכן תחיית המתים, האט ער דאס געמאכט כאילו אין אזא באהאלטנקייט. ער האט געזאגט, יא, קוק מען איז געשטארבן, עס קוקט אויס ווי ער האט שלעכטס געטון, אבער למעשה האט ער אים ארויפגעברענגט צו תחיית המתים, ער טוט עס מיט אזא וועג ווי אזוי ס'איז בחשאי, ווי אזוי ס'איז אין א באהאלטענע וועג. די זעלבע זאך יוסף, האט ער געהייסן אלע זאלן ארויסגיין, ס'זאל נישט זיין קיין איין מענטש דארטן, ווייל דעמאלטס קומען ארויס די חסדים. חסדים איז נישט אין א פאבליק סעטינג, חסדים קומען ארויס אויף א אופן ווי ס'ווערט באהאלטן, און נאכדעם קומט ער ארויס. הלכות רמב ם, רמב ם הלכות תשובה פרק ב', איי זי תשובה גמורה, וואס איז א אמת'דיגע גאנצע תשובה, א ריכטיגע תשובה, זה שבא לידי דבר שאובה בו, ס'קומט אים אונטער די זעלבע זאך וואס האט עובר געווען, ווי אפשר בידו לעשות, ער קען עס טון נאכאמאל, ער פעריש ולא יוסיף מ, ער האט עס נישט געטון מיט ניי תשובה, ווייל ער האט תשובה געטון, לא מיראה, נישט ווייל ער האט מורא, ולא מכשל כח, און נישט ווייל ער האט שוין נישט קיין כח פאר די זאכן. כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה, א מענטש איז דורכגעפאלן און ער האט געהאט עבירה מיט א פרוי, און לאחר זמן נסיכת דעם האט א צייט שפעטער איז די זעלבע איז אנגעקומען מיט די זעלבע פרוי און ער קומט אן און זעט איר נאכאמאל איר זענט צוזאמען אין איין פלאץ ווי עומר בעבותא בה און ער האט איר נאך יעצט אזוי ליב ווי פריער איבער כח גופו און האט נאך יעצט די זעלבע שטארקע כוחות און געזונט ווי פריער און ביי מדינה שעבר בה און איז אויפן זעלבן לאנד ווי ער איז געווען פריער. און ס'טייטש נארמאל, די יצר הרע וואלט זיך געקענט שטארקן אויף אים פונקט אזוי ווי פאריגס מאל, און פרש ולא יעבור, און ער האט זיך אפגעשיידט פון די עבירה, און נישט געטון, זעה בעל תשובה גמרא, דאס איז א ריכטיגע בעל תשובה. הי' של שלמה, און דאס וואס שלמה המלך זאגט, איז זכור את בראיך בימי בחירותיך, געדענק דעם באשעפער אין די טעג פון דיין יוגנט. ואם לא שב אלא במאי זקניתו און אויב האט נישט שוב געטון נאר ווען ער איז שוין געווען אלט און האט שוין נישט האט שוין נישט די כוחות באי שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה ער קען שוין נישט טון די עבירות וואס ער איז געווען אין די יונגע יארן ער איז שוין אלט געווארן אף פי שאינה תשובה מעילה כאטשיג ס'איז נישט קיין אויסגעצייכענטע תשובה ווייל די יצר הרע שטארקט זיך נישט אזוי שטארק אויף אים אזוי ווי פאר אים מעלה זי לו פון דעסט וועגן העלפט עס נאך אלץ פאר אים און בעל תשובה איז און הייסט נאך אלץ א בעל תשובה אפילו עבר כל ימיו אפילו ער האט געזינדיגט אלע יארן וואס ער האט געלעבט. ועשה תשובה ביום מסעו און אין טאג פון זיין מסע איז האט ער תשובה געטון און מת בתשובתו און ער איז געשטארבן מיט תשובה קל אויף ענותיו בין איך מחלן ומוחל אלע זיינע עוויות שנאמר עד אשר לא תחשך השמש באור ואל יראה כל כוכבים זאלסט תשובה טון נאך פאר די זון וועט פינסטער ווערן נאך פאר די ליכטיגקייט און די לבנה מיט די שטערן וועלן פינסטער ווערן ושוב יהיו אויבן אחר הגשם די וואלקענעס וועלן זיך צוריקקערן נאך דעם רעגן דאס הייסט די אויגן וועלן פארמאכט ווערן נאך די טרערן שיהי' יום המסעו דאס ווערט אנגערופן די יום המסעו מכלל. פון דא ווייסן מיר, שאם זכה בורא, אויב ער געדענקט דעם באשעפער ושאב קודם שימות, און האט תשובה געטון פאר ער איז געשטארבן נצטרך לו, ווערט ער פארצייעט זיינע עבירות ווערן מוחל. מהי התשובה? וואס איז די תשובה? היא שיעזוב החוטא חטאו, דער זינדיגער זאל פארלאזן זיין זינד ויסיר ממחשבתו, און זאל אפלאזן די זינד פון זיינע געדאנקען, ער זאל זיך אוועקלאזן פון די עבירות, ער זאל נישט טראכטן מער פון דעם, ויגמור בליבו שלא יסיר, און אפמאכן ביי זיך, ער גייט עס מער נישט טון, שנאי וואס שטייט יעז וראשית דרכו וכו'. וכן יעז נחם על שעבר זיך חרטום אויף די עבירות וואס ער האט יא געטון שנאמר כי אחר שיבה נחמתי ויעיד עליו ידי תענימות די אייבערשטער וואס ווייסט אלע זאכן זאל אויף אים עדות זאגן שלא ישוב לזה החטא לעולם האט זיך מער קיינמאל נישט צוריקגעקערט צו די עבירה שנאמר ולא נאמר עוד אלקינו לא מעשה ידינו מען זאל שוין נישט מער זאגן אויף די זאכן וואס אונזערע הענט האבן געמאכט אז דאס איז אונזער גאט וצריך לז וז בספוס אויף און ער זאל זיך מזוואלט זיין מיט זיינע ליפן, ולאמר עניו נשאר איש הגמון בליבו, און זאל זאגן וואס ער האט זיך אפגעמאכט מיט זיך. זאגט די הייליגע מס' חרדים, פרק ס' ו, פר' ג, בגאווה כסיל, פאר מענטש וואס האלט זיך גרויס שטייט תאוות השם כל גובה לב, ס'איז פארמיסט ביים אייבערשטן, די מענטש וואס איז האלט זיך אזוי גרויס ביי זיך אין הארץ, לאמר נשאר איש זאל בשמתו, זאל זיין חרם דער מענטש, וועלן די איזבאלקע גסות רוח נישט האלטן זיך גרויסקייט אין זיך גסות רוח. הרעים מרידים מן השמים ווייל ער איז ער איז זיך חרם פון הימל, און מפי אמראים און אויך חרם פון די אמראים בכעס כסב ווייל כעס שטייט אין תורה, אלקי מסייחו, אלהי מסייחו לא ששה. זאלסט נישט מאכן א א אפגאט פון מעטל, די הכעוס כעובד עבודה זרה, א מענטש וואס אין כעס איז גלייך ווי ער האט געטון עבודה זרה וכל מיני גיהנום שעלטן בו, אלע מיני גיהנום שעלטן געוועלטן אויף אים, וואס זענען די חברים אויף א קייס? מ'טאר זיך נישט קאנעקטן צו איינעם וואס איז א קייסן, ונתמי היא כל רמח אברים וואס ווערן טמא אלע זענען רמח אברים ווען פרחו נשמות פרחה נפשו איז די נשמה פליט ארויס ונכנס הטומאה במקומו און אנשטאט די נשמה קומט אריין א טומאה כדאיצ בזוהר רש פרשת תצוה בשנאת חינם כסף לא ששתם זכריך בלבביך דאס נישט פארהאן טוב דיין ברודער אין דיין הארץ ווי איז שורש כל הרעות איז די סאורס פון אלע שלעכטס שורש איז סאורס יא שיען רשיען שיען רשיען כדרכי אמונה. דערצו האב איך שוין געלערנט, יא? ראי' מה שגרמו שנאת יוסף לאחיו, זעה וואס די פיינטשאפט וואס די ברידער האבן פיינט געהאט יוסף האט געברענגט אויף זיינע ברידער, עס האט גערייכט אזוי ווייט אז זיי האבן אים אריינגעווארפן אין בארן אים צו הרג'נען, ווייל חינם, ווייל שנאת חינם אנו בגלות האורך הזה עם כל הגלויות, די עבירה פון שנאת חינם האט אונז אריינגעברענגט צו די לענגסטע גלות, שוין מסיבת עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בבית הראשון, די ערשטע בית איז געווען עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. און כשם ש ואהבת לרעך כמוך אזוי ווי די מצוה ואהבת לרעך כמוך כולל קיום כל התורה איז אריינגערעכנט אין דעם דאס איינהאלטן די גאנצע תורה כך השנאה להיפך איינער וואס האט פיינט א צווייטן איז די כלי איז לעבור על כל התורה ער כיס ער ברענגט ער זאל עובר זיין אויף אלע מצוות פון די תורה שטייט אין פסוק לב חורש מחשבות אבן שונאים השם די אייבערשטער האט פיינט כדכתיב וואס שטייט שש היינו שונא השם וואס דו האסט אמאל געלערנט אין משלי געדענקסט סיקס סעווען, דעמאלטס איז געשטאנען זעקס זאכן האט דער אייבערשטער פיינט, איינע פון די זאכן איז געווען לייב חורש מחשבות האבן, לאמיר דאס איינער זאל, הרהור א עבירה כשמה עבירה, טראכטן פון א עבירה אפילו מען האט עס נישט געטון איז נאך איז נאך שווערער פון די עבירה אליינס, וואו כסא רבי אברהם בן עזרא, דער אבן עזרא שרייבט אז די טראכטן פון א עבירה איז אזוי הארב, די מטמא הנשמה טהרת המשמה, ס'איז מטמא די ריינע נשמה, והיא הכנה לעבירה, און די איז גרייט צו צו אן עבירה, כחריש על הזריעה, אזוי ווי ווען מען אקערט, גרייט מען צו פארן איינזייען, אזוי אויך ווען מען טראכט פון דעם איז אזוי ווי מען אקערט פארן זייען, ואף מי שלא יחשוב לעשות מחשבה והרהוש בליבו, אפילו ער טראכט נישט ממש אויסצופירן און טון וואס ער האט געטראכט, שהציור וההרהור המוציא איז עבירה פוגם, אפילו נאר טראכטן אליין וואס ער טראכט און שטעלט זיך פאר אין זיין הארץ די עבירה, דאס אליינס מאכט שוין א פגם אין זיין נשמה, און מרחיק הוא עוד מבורא און עס ווייטערט אוועק פון זיין באשעפער, ועל זה הזהיר, אויף דעם האט די תורה געזאגט וואס דער סוסירי אחר לבבכם ואחר עיניכם, דאס טייטש פון טראכטן מיט דיין הארץ און מיט דיינע אויגן, נישט אפילו פון די עבירה אליינס, והרי המהרר, דער וואס טראכט און שלעכטע מחשבות פון א עבירה, דומה, איז ער גלייך, למי שנכנס במקום מטונף ומטנף כל בגדיו, אזוי ווי איינער גייט מיט שיינע קליידער אריין אין א שמוציגן פלאץ, און אלע זיינע זיינע קליידער ווערן שמוציג, הלא יראה עבש לכלות פני המלך, ער וועט זיך דאך שעמען מיט די קליידער אריינצוגיין צום מלך, ועל זה נאמר, אויף דעם שטייט אין פסוק, רחצי. ר' זאקי וואשט זיך מיט שיווע און מאכט זיך ריין מיט לויטערקייט, ענדיגט צו די חידה, השם יטהרני, די אייבערשטער זאל אונז רייניגן ווי זכייני לעשות רצונו און זאל אונז מזכה זיין צו טון זיין רצון, ברוך השם לעולם מן העולם אמן ואמן.